Dafydd Davies Hughes yw Cyfarwyddwr Menter Felin-ycha, sef canolfan addysg yr amgylchfyd yn Rhoshirwaun. Mae Dafydd am ddangos i mi sut i wneud giât allan o goed derw sy'n tyfu'n gynaladwy ar dir y ganolfan.
Ti'n gweld, mae, mae 'di agor i fyny dipyn bach fan hyn, felly ma' raid bo' 'na Ryw goedyn dy wneud nawr. Nawn ni glirio i weld be sy 'na. Mae hi, sbia. Ah! Na fo, mae hi, fysa ti byth yn meddwl defnyddio un ase. Na, sa ti'n meddwl sa coedyn yma di pydru. Edrychwn ni mewn iddo fo ddim bach, ia? Sbia. Mae wedi bod lawr ers degawd yn barod. Cystal ac erioed, tiwch. O, nid hwnna yn neud uh, gap bach del, neith. Mae'n bosib defnyddio sawl math o goed Ond derw di'r gorau gan ei fod o'n bren cryf. Mae ynddi lefel ychal o tannin sy'n cadw pryfaid draw ac atal ffwng, a mae'n bren hardd wrth gwrs. Mae eisiau hollti hon wan yn i chwarter wan. Na ni, ti'n clywed ti'n clecian. Mae gyda ni tua modfedd o'r gwenyn ma'r ôl lle oedd y siwgwr a'r sudd yn teithio fyny lawr y goeden. Mae'n bwysig bod ni'n tynnu hwn fe hwn yn pydru yn y giât. Dydi hen arfer efo'r fwyall dwi'n gweld. O do.
Dwi'n siŵr ges i ngeni efo wyall. O. Wyall yn un llaw a'r haw yn llall.
Ia. Be' sy'n bwysig ydi bo' yy yr ymyl yma yn fan hyn, gwynab yn fan hyn a'r wy- gwynab yna yn wastad ac yn lefel efo'i gilydd ti'n gweld ni. Dim bwys be' sy'n digwydd yn y canol ond bod yn Y ddwy ben? Ben, yr un peth. A fo, ia. Oce.
Na ni, mae hwnna'n barod wan. So ni, mae, mae weddol sgwar wan yn dydi. Di tad. Ac all ti eisiau gwneud wan ydy gweithio ar y gwynebau yma. A gawn ni ati efo cyllall dynnu a'r ceffil. Yn boeth yma. Mae hwnna di wneud yma, dwi'n meddwl. Na ni. Hwn yn barod, a mae'r coed bach yn barod. Mae eisiau marcio'n union lle maen nhw'n dŵad rwan, fel bod ni'n gallu rhoi y tyllau ni lle nhw. Mae yna ddau ffordd o wneud y, y tyllau. Wrth gwrs, yr hen ffordd, ffordd draddodiadol, yr ogr fan hyn ynddi. Mi welwn ni'r celfi 'ma ar lynia sy'n dyddio nôl i ddyddiau'r Aifft, cyn ddyddia Rhufain. Wel, os dio gweithio iddyn nhw, mi weithiodd iddyn ni, nid? 'Na fo. Mae'n cymryd bach amser, ond. Mae'n neud y gwaith.
Mae'n neud y gwaith, ac os ysgyn ti o'n finiog, mae'n neud o mewn dim. 'Na ni. Diwrnod digon tynn fel 'na.
Mi neith o'm rwan, wedyn mi rown ni cun ar y darn bach yma i ga'l o'n hollol syth, ynde? Reit. Mae hwn yn barod i ddyrlio wan, mae eisiau rhoi yr pigiau bach yn efo ti'n gweld i ddalo efo'i gilydd. O, reit. Felly... Ydych chi'n defnyddio sgriws yn byd yma? Mae yna rhyw asid Cry iawn yn y dderwen yn does? Oh. Wedyn os rhaid i hiar ni mewn yno, oh, right. mae'n pydru fewn dim. Oh. Fe rown ni pegia fach derw mewn. Duw, ia.
Mae Dafydd yn cyfuno tools modern yn ogystal â thools a dilliau traddodiadol. Yr unig beth ar ôl rwan ydy gosod y cwbl at ei gilydd. A wedyn sa ti rhoi clec bach i mewn. Nes bod chdi'n gweld y twll ynde? Ie. Yeah.
Wedyn mae'r coedyn cam bach yma, yeah. fatha neidar, a jyst rhoi ti mewn o fanna, tynnu hi fyny i mewn o fanna. A beth yw'r pegia yma? Derw? Derw, ia.
Mae heini wedi bod yn popty nes bod wedi yn galad, ede.